abantu omu Uganda nanokubishohoza aheeru y'eihanga omu bushobya. Arikugambira aha mukoro gw'ekitongore kya ura ogw'okusiima ahabw'okuhitsya emyaka makumi ashatu kuruga ekitongore ekyo kitandika, president yagira ngu n'ekyobusaasi kushanga ngu n'obu hariho tekinologiya omu nsi yoona, ekitongore ekya ura tikifiireyo okugura ebyoma nka za scanner ebyakubaasa okukoresibwa. Nitubaasirwa okubahweraho omu kurwanisa omuze gw'okutaasya ebintu hamwe n'okushohoza ebintu omu ihanga omu bushobya. Purezidenti aine amatsiko maingi ngu Uganda neebaasa kukoresa embaririra yaayo eya buri mwaka etagiire kweguza esente omu mahanga g'aheeru, ekitongore eky'omushoro kyaheza kukurundaana gye omushoro kikakoresa tekinologiya otaireho n'okurwanisa obushomankuzi n'oburo bw'enguzi oburikuteera. kuteganisa ekitongore ekyo omu kurundaana omushoro. Ekitongore ky'ebyamagara ekya Reproductive Health Uganda kyatongozaho puroguramu erikuza kumara emyaka etaano erikuza kumaraho shiringi obuhumbi ikumi na mushanju n'obukaikuru bushanju omu sente eza Uganda okubaasa kurwanisa omuze gw'abaishiki okutwara enda bakiri bato, abaana okushwerwa hamwe n'okushwera bakiri bato. otaireho nana emishango ey'okutoroboza omu byanga ekya Rwenzori hamwe n'ekyanga ekya Mbale. Puroguramu erikushagikwa aba Netherlands ei bakubize Right Now, Right Here egyendereire kurwanisa ebintu ebyo omuri za disiturikiti nk'eya Kasese hamwe na Bundibugyo ezirikushangwa omu kyanga ekya Rwenzori hamwe n'omuri za disiturikiti ezindi ezirikushangwa omu kyanga ekya Elgon nk'oku omunyamakuru waitu Grace Arinda Aboki arikutuhaburira.

Agambire ngu abantu hati abaingi abarikugenda kukebeza baana bato muno. Habwa Radio West ndi Grace Alinda Aboki.
Webare munonga Grace Alinda Aboki ahabw'okutwitsyaho amakuru ago. President Yoweri Museveni yashohoza engyenderwaho ensya hamwe n'ebiragiro ebisya ahari ba minisita ebiraije kuhweraho omu kuta omu nkora manifesto y'ekigombe kya nrm ekiri omu bwebembezi, ey'omwaka ogw'enkumi ibiri abiri na gumwe okuhitsya omu mwaka ogw'enkumi ibiri abiri na mukaaga. Okurugiirira ahari minisita w'eby'amakuru n'okuhabura eihanga Dokita Chris Baryomunsi, engyenderwaho ensya zihairweyo purezidenti ahari ba minisita obu babaire bari omu rukiiko orwa ba minisita aha maka g'obwa purezidenti omuri Entebbe. Bitonda Baryomunsi yaagambira abanyamakuru omu kasheeshe k'erizooba ngu ekihandiiko ekirikushoboorora aha ngyenderwaho ensya nikiija kushohozibwa esande erikwija. Minisita yaakyoreka ngu Kabineeti eshwijumire oku gavumenti ebaasize kukoramu omu myaka etaano ehingwire arikukyoreka ngu gavumenti ya nrm ebaasize kuhikiiriza ebi yaaraganiise. kukorera abateezi b'akaruuru na paasenti eya kyenda ebi yaaraganiise omu mwaka ogw'enkumi ibiri ikumi na mukaaga. Bimwe omu bibaasize kukorwa bikahikiirira harimu okugaruzaho enyonyi ya Uganda, okuheereza za disiturikiti ebyoma by'okukora enkuuto, okukora enkuuto n'okuziteera kooransi omu ihanga ryona hamwe n'ebindi bingi. Omu makuru agandi, zaadozi z'omubazi ogwa Covid-19 zirikurenga omuri kanaana nizo zaaherize kutungwa okubaasa kuheebwa abaturagye ab'omu kyanga ekya Kampala hamwe n'emyanya egihereire. Omugambirizi wa minisitule y'eby'amagara Emmanuel Ainebyona yaagira ngu abaturagye ab'omuri Kampala hamwe n'emyanya egihereire nibaasa kuba. nibabaasa kutunga omubazi ogwa covid nineteen kuruga omu myanya ey'okusirikirwamu etoorainwe omuri eirwariro erya Mulago hamwe n'amarwariro aga kcca agari omuri za division itaano ezirikukora orurembo Kampala. Uganda obwahati yaherize kutunga omubazi ogwa covid nineteen ogwa Astrazeneca gurikwingana obukaikuru bubiri, emitwaro ikumi n'etaano, enkumi ishatu, igana makumi ana, Za doozi emitwaro makumi ashatu ez'omubazi ogwa Sinovac hamwe na za doozi ez'omubazi ogwa Madena ogurikwingana emitwaro nkaaga n'ena kashanju kinaana okubaasa kuhweraho omu hururu ey'okusirika endwara ya covid nineteen omu ihanga ryona. Obwahati za doozi z'omubazi ogwa covid nineteen zirikuhika akakaikuru kamwe, emitwaro nkaaga n'ebiri, enkumi ibiri, bishatu, nkaaga na mushanju, nizo zaaherize okuheebwa abantu abari omu kabi ak'okukwatwa endwara eya covid nineteen. Abantu aba barimu abashomesa, ab'eby'okwerinda, abashaho, abantu abaine emyaka makumi ataano n'okweyongyerayo ahaiguru, hamwe n'abo abari ahagati y'emyaka ikumi na munaana okuhika ahari makumi ataano abaine endwara ezindi. zitari zimwe na zimwe. Omu bindi nk'ebyo abantu abarikutaaha omu ihanga n'okushohora omu ihanga obwa hati nibaija kuba nibaragiirwa okushashura sente ezirikuhika shiringi emitwaro ikumi na kanaana ez'okukyebeza endwara ya covid nineteen nk'ekiragiro. Okukyebeza Okukyendeeza aha sente ezi nikwijaho ahanyima ya gavumenti eri eizooba kurangirira ngu ehurire y'okukyebera endware ya covid 19 omu marwariro ag'abantu buntu agatwire nigakyeberera abantu ahari shiringi emitwaro abiri n'ena neija kugyegaruriza. Arikugambira abanyamakuru ahari Uganda Media Centre eri eizooba, Dokita Chris Baryomunsi ori minisita ow'ebyamakuru n'okuhabura eihanga yagira ngu enteekateeka ez'okwiha obuheereza obu kubwiha omu marwariro ag'abantu buntu okubutwara omu laboratories eza government aha kishaayi ky'enyonyi nikwija okukorwa omu sande emwe yonka. Hoona Dokita Baryomunsi yakyoreka ngu enteekateeka nk'ezo nazo ziriyo niziija okukorwaho aha myanya y'ensharo. Omuny'ishengyero owa Isingiro South omu district eye Isingiro Alex Byarugaba Kunda nayenda abanya Uganda okwakiira puroguramu ensya eya gavumenti eya Parish Development Model ahabw'okuba egyendereire kwiha abantu omu bworo aha rurengo rw'ebyaro. Arikugambira Arikugambaho na Radio West, Alex Bakunda aine amatsiko maingi ngu puroguraamu egi egyendereire kutunguura eby'obuhingi n'oburiisa okureeba ngu byaba bingi kandi biri aha mutindo murungi okubaasa kwongyera aha ntaasya y'amaka g'abantu omu ihanga. Alex Bakunda aha nshonga egi. Niziza kuba nizireebera muno muno munonga ebya production kureeba ngu abantu baine entaatsi omu byanga byabo ku baraabe nibaruga say ka tugambe omuri Isingiro South. Isingiro South nitutungwaho ki? Isingiro South nitutungwaho entookye, ebitookye, nitutungwaho enki? Nitutungwaho omwani, nitutungwaho enki? Nitutungwaho eby'okurya byaitu of course, ebicoori, ebihimba. Hati nitwenda ngu tukore ki? Tuhinge enyaanya, tuhinge za cabbage, tuhinge obutunda. Twinga enanasi ahabw'okuba ebi byona nibyerayo. Twinga obutunguru. Mpaho kusindikaho kakye ngu tandika obutunguru bwareeba bwakora gumiza muno omwaka oguriije, gumiza muno omwaka oguriije oshange motoka ziriija za zitaine kushomba ebitookye zishombe omwani, za zitari kushomba omwani zishombe obutunguru, za zitari kushomba obutunguru zishombe obutunda, n'enanasi n'ebihingwa byona. Omuny'ishengyero Alex Byarugabakunda nayongyeraho ngu puroguramu eya Parish Model neija kuhweraho omu kurwanisa ebizibu bingi ebirikuteganisa abantu nk'oku abantu ab'omu byaro bariija kuba nibeshariraho aha ki barikwenda okukoresa sente zaabo. So hatiiya imwe Parishi, imwe nk'omuruka nimuza kushutama ngu ekizibu kyaitu nikiha? Eminyeeto neyetaaga bomu, abakyara nibetaaga seeds eziri improved. So ebyo nibyo. Tikuba nitureeba twine akatindo kaitu ka nyanja tagyera katura nikatutaawanya. MP waitu tura nitumutaawanya kutugurira culverts. Mbwenu hati aha sente zaitu aha million zaitu igana katugureho culverts itaano nanga mukaaga lines ibiri million nk'emwe tuziteho. Program zoona zoona zoona ez'aha kyaro nimuza kuba nimuzimarira aha kyaro. Nimubaasa kuba mwineho n'akarwariro kaanyu. Timwineho omushaho? Nimubaho hariho omushaho owaashomire? Takatandikire kukora? Nimubaasa n'okumupangisa akarwariro kaanyu katandike kagire kata? Ka kuri, Parish Model niyo eraaza kuyamba ekintu ky'amaani munonga omu mpeereza bw'abantu. Alex Byarugabakunda ori omuny'ishengyero owa Isingiro South omu disiturikiti ey'Isingiro. Ocurikiize Radio West Radio Best aga ni gamwe omu gu twakwihiraho eri ihanga. Minisitule y'eby'amagara omu ihanga erya Ethiopia yaagira ngu endwara eya covid 19 eitsire abantu nshanju na babiri omu biro bibiri byonka ebihereerukire. Ogu nigwo mubaro ogw'abantu baingi okwitwa endwara eya covid 19 omu ihanga erya Ethiopia okuruga esande ehweire obu minisitule ey'eby'amagara ehamya endwara ensya eya covid nineteen erikumanywa nka eya Delta erikurahuka kujanjaara okuba ehikire omu ihanga eryo erya Ethiopia. Abakuru omu by'amagara nibagira ngu omubare gw'abantu abarikukwatwa endwara eya covid nineteen beyongiire kandi n'abarwaire abari aha bitanda bari aha oxygen nabo beyongiire omu ihanga erya Ethiopia. Ohurikiriize amakuru ahu niho gagarukira, oraare kurungi.
Amakuru ahari